The message is simple vote for UAT come the 4th of November, a party of track record of service delivery even before being voted into power. Kani Mambo. e setse e simolotse pina e e opelwang ka gale mo Aforika Borwa yone ele e e kayang gore jaanong nako ya ditlhopho ka iketlo ka iketlo ya atamela Go setse hela malatsinyana a se kae pele ga go tshwarwa ga ditlhopho tsa dipusoselegae mo nageng e, mangwe a makoko a dipolotiki a setse a itlhotlhoetsa pele gonne a itse e bile a tlhaloganya sentle gore tloga tloga e tloga gale lengwe la makoko a ke lekoko la united africans transformation kgotsa uat le e santseng e le bomagorogo masha mo dipolotiking

Go ya ka batlhankela bagolwane ba lekoko le, ba re ba na le ponelopele e e pakaselang ya gore ba na le tsotlhe tse di ka ba kgontshang go ka hetola matshelo a baagi ba motse o wa Modimola. We have seen, we have been here for quite some days.

The Promises of Democracy, That's Our Mission. Le ha go le jalo, seemo sone mo motseng wa Modimola ke se se tlhomolang le moloipelo. Go ya ka bangwe ba baagi, ba re ditirelo ha di tla mo motseng o di tla di sekame, di tsamaya ka letlhakore. ke bona gore ngwaga o ke boutele uat ka baka la gore e re tshepisa dilo tse dintsi tse anc e ne e re tse makoko a mangwe ne a re tshepisa tsone mme re sa di bone jaanong ga re bona bašwa ba re etelela pele ka ute ra tshepa gore ba tla re direla sengwe le bana ba rona ga ba bereke mo motshing ga ba ga go hirwa mo motshing go hirwa ka o ka re go hirwa ka losika bana ba ba bangwe ga ba hirwe raituru ga go tla mmereko kontraka go na le ba ba hirwang raituru ba bangwe ba sa hirwe ba bangwe ga ba hirwe ga gona bana ba ba dirang mo motseng go dira sane me one ene bana ba rona ba latela sekolo kgakala pula ga e nele bana ga ba ye sekolong ka baka la bridge go na le dibese tse di tsayang bana ba bangwe ba ba kgakala jaaka ba rona mme ba rona ga ba latelwe mo motseng go ya sekolong so seo se re utlwisa botlhoko Ditshologelo tsa go tokafatsa ditirelo mo baaging ba motse o wa Modimola di setse di dirile gore bone baagi ba ba dule ka nako tsotlhe ba beile letsogo hela mo phatlheng, ba ipotsa gore tota thuso ya bone e tla tswa kae. le tleliniki ga rena tleliniki mo modimo la re tsenela mo ntlong tleliniki sa le tsewa ke phego sa le go te konteraka e tla itle go go bankanya tleliniki abe ba re bantsha abesto se ba tsenya tleliniki ya ya stay ga go diragale sa le ba re ba re tsenyetsa reservoir le yone ga re e bone sa le go te konteraka ya tsela e etla ga re e bone re sologediwa dilo tse dintsi tse re sa di boneng jaanong re batla nna ke batla go tlolela ka lekokong le lentšha ka ke le mogolo gongwe e ka re direla sengwe ke nna le bana ba bararo ba bashimane ko tlung ga ba bereke ba botlhe ba tshela ka penšele yaka ke le mosadimogolo ga e cover nix ga ke kgone go duela le di-insurance ga ke itse ga nka swa ke a go hitlhwa ka eng UAT ya re e dumela gore ba tlile go tsaya taolo le go etelela pele kgaolotlhopho e ya motse wa Modimola morago ga ditlhopho tsa kgwedi ya Ngwanaitseele.

se UAT e ba bolelelang sone, le ha ba re dikgwetlho tse di ba amang jaaka basha mo motseng o wa bone ke tse di thibang letsatsi. Gompieno UAT e tlile mo go rona, ke member wa UAT le nna ha ke leng teng fa. Ee, re amogetse UAT. Yaka ke bone gore e tlo re thusa di-empty promises tse e leng kgale re di kry-a re tla boa re ikemela le le rona bašwa yaka le bašwa bone re ba re khutile fa re tla boa re bona re re rayang ka seemo sa rona ke joinile u a t because of ke a bona gore no yana a e ntse bathong ga le re promise dilo tse di seong a ke amogetse u a t ka gonne e tshepisa fa e tla tlisa diphetogo mo motsing wa rona re amogetse uat mo modimola ka baka la gore re bone gore uat ga e ka tsena mo motsing wa rona re ka tswelela pele ke solegela tse dintsi mo uat gonne re na le bašwa ba bantsi mo motsing wa rona ba ba setseng ba feditse sekolo so ga gona sepe se se diragalang so re lebeletse mo UAT gore e ka fa bana ba rona bo di-bazariana ba tla ba tswelela pele Lephata la bašwa mo lekokong la UAT le le bidiwang Isago ya Kamoso kgotsa Tomorrow's Future la re le tlile go ema nokeng bašwa ba motse o le go ba natlahatsa gore ba kgone go emelelana le dikgwetlho tse di ba lebaneng. ke tle mo youthing ya modimola because of ke tlo ba botsa gore ba make sure gore ba dikolong ba se ka dropa out ba make sure gore ba participate mo dipolotiking because of ke rona bo renking tomorrow ke bere tshwere this country there's no one or representer so we are sick and tired because of old people who take these bad decisions so as young people we are worried about the high rate of employment you are not working re tshwere ke tlala e some people ra dropa ko sekolo just because of ga re kgone no is because of situation ko gae because of tlala education is the fundamental principles of, of tomorrow's future so this

Baagi ba motse wa Modimola ba tlogetswe ka molaetsa o o tla salang o tiisa tshologelo le tshepo mo go bone gore lekoko le la UAT ka gongwe ke lone le tla phimolang dikeledi mo marameng a bone. Molaetsa ke gore bagolo ba rona ke a le kopa mo motseng wa rona gore re joineng UAT ka baka la gore ga re ka sala UAT morago, motse wa rona o ka tswelela pele re ka kry-a tse dintle mo uat to the people of modimola in general here it's a government here it's a party that has got track record of service delivery even before being voted into power we have never been voted into power but we enjoy

Ka tlholego ya ditlhopho lehatshe ka bophara go tswa hela ko Galowe, matsholo a a jaana go ingokela batlhophi a tsamaya le go dumela ga baagi mo go seo ba se solohediwang le mororo ba ise ba se bone, hela tshwetso yone ke ya bone jaaka batlhophi gore a ditshologelo tseo tsotlhe ga di kitla kwa bohelong di ba tlhabisa ditlhong.